देखै छियै तैयार छियै साँझके चारि बाजि रहल छै आओर निकलि रहल छियै स्पेशल प्रोग्रामके लेल ई फैंटेसी लेकिन तोहर गजब छौ मानि कऽ चलू स्थिति ठीक नहि छै मानि कऽ हमरा बावन जाइ किया एकावन किया लऽ जायत किया हम जाउ भाय ई जगह पूरा पटने जंक्शन जकाँ बुझा रहल यऽ ने बाबा पहुँच गेलहुँ हमसभ मंडी हाउस एन एस डी भेट गेलियै हमरा सबके लेकिन गेट भेटिए नहि रहल यऽ

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ है मस्त है जबरदस्त है और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त भेनाइ जरूरी छै तऽ आइ अछि रवि दिन और हम छी दिल्ली में तो दिल्ली में रवि दिन ओना तऽ बाहर नहीं जाइ छियै कतहु लेकिन आइ छी एगो स्पेशल प्रोग्राम ओतहि जा रहल छी देखै छियै तैयार छियै साँझके चारि बाजि रहल छै आओर निकलि रहल छियै स्पेशल प्रोग्रामके लेल कतय जा रहल छियै से भेद खोलि दिअ एखने चलू कहि दै छी एगो नाटक होयवला छै अपन मैथिलीमे मंडी हाउस एन एस डीमे तऽ चलू चलै छी आओर देखाबै छी निकलि गेलहुँ घरसँ आओर आबि गेलहुँ हँ लिफ्टमे के के जा रहल अछि हमरा सङ्गे देखाबै छी आओर यह देख लियौ सीतू बाबू जय जी आओर एज यूजुअल अहाँ सबके फेवरेट बाबा की कहै छै बाबा लॉन्ग हैं रजनीगंधा संगे लॉन्ग ई फैंटेसी लेकिन तोहर गजब छ बाहर निकल के बैस गल हँ कैब में और कैब से निकल गल हँ भैया पाछू सब गोटा और निकल गल हँ कैब से आप मंजिल की ओर एतऽ से जाए पहले मेट्रो स्टेशन ओहिके बाद मेट्रो में बैस कऽ मंडी हाउस चलू चलै छी करकरा के बारिश होले हैं एखन दिल्ली में देख लियो पूरा शीशा सब भिजले छै और आइ भरि दिन बरसिए रहल छी रवि दिन छै गूगलो मैप कखनो काल के भांग पी लै छै जेबाक रहै एतऽसँ दू सए मीटर आगू सीधे बना देलकै देखियौ एक पॉइंट दू किलोमीटर बाबा की कहबह गूगल मैपके की कहबै हँ एते साँझमे एकरा टाइप करै छी आइ बात करै छी बतियाइ छी कि मानि कऽ चलू स्थिति ठीक नहि छै मानि कऽ हमरा बावन जाइ छी एकावन किया लऽ जायत किया हम जाउ भाय नहि बुझलियै जे मौसमवला बात भऽ जाइ छै ने समय व्यतीत भऽ गेल हमर

है तू लेकिन महाअवंड छोड़ा छे रे शर्मा खानदान के वारिस पानि पड़ा रही है छप छप एहि हिसाब से पानि भेले हाँ लगता है बर्फ पड़ने वाली है बहुत तेज भैया अपन रेक्टिफाई करने जरूरी छलो हाँ बहुत तेज भैया अपने चढ़े वाला जमीन पर बैस गेलो हाँ पसगामनी पर हम सब बैस चुकल छी ठार छी आ पदयात्रा आरम्भ कऽ देलियै आरम्भ कऽ देलियै दिल्लीके मेट्रो स्टेशनके अन्दरके ई हाल छै देख लियौ जलमग्न पूरा थै थै हैया देख लियौ मेट्रो आबि गेल हमर सबके तुरन्ते बेसी देर ठाढ़ नहि रहऽ पड़ल आओर आब एहिमे बैसब आओर निकलब एतऽसँ देखियौ ई सब कोन सीटपर बैसल छै देख लेलियै आब कनी देरके बाद देखायब कतऽ रहतै ई सब देख लियौ बीच यात्रेमे दुनू गोटा ठाढ़ जिनकर सीट रहै से बैस गेलखिन भाय लेडीज फर्स्ट पहुँच गेलहुँ हमसभ मण्डी हाउस मेट्रो स्टेशन जा रहल छी आब बाहर मेट्रोसँ निकललहुँ पानि भऽ रहल छै तगड़ा तऽ हमसभ आबि गेलहुँ एगो चायके दोकानपर चाय पी रहल छी एगो भाई साहब सेहो भेटलथि हँ नीक लागैए ने वीडियो हँ बहुत नीक लागै छै आओर किछु कहऽ चाहबै नहि नहि आओर किछु नहि। भाइयो आयल छथि ओतै तऽ चलू आब जायब पानिमे भीज रहल छी आओर दू आदमी आओर हमरा सबके ज्वाइन केलथि हँ नंदन जी आओर अभिषेक भाई दिल्लीके पानिमे औना रहल छी हमसभ जे छै से दू आदमी छोड़ि कऽ जा रहल छथि बाबा संदेश की देबै जाय कालमे जाय कालमे संदेश इएह देबै जे वर्षा बेसी छै नहि लेब जाता गड़बड़ा जाए चलू ओतऽ जे सिक्योरिटी गार्ड है हमरा सबको रोक लिया था लेकिन अभी ना भाईजी बोले तो अब अंदर जा रहा हूँ तैक रहा हूँ कत है बहुत बड़का है ना ये एन एस डी बिल्डिंग के अंदर छै प्रोग्राम देख लियो हमर सबके यह भाईजी देख लियो कोनो बॉलीवुड फिल्म देखे के भीड़ नहीं छै मैथिली नाटक में एते भीड़ छै खचा खच भरल छै पूरा ऑडिटोरियम देख लियो की भेले यो पुलिस तुलिस अले की अरे नहीं नहीं पुलिस तुलिस नहीं अले हाँ हम चिंता नहीं करू एक्चुअली नाटक में जो कनी फॉगी वाला इफेक्ट रहे ना तो एक लगले फायर अलार्म के कि आग लग गया है तैं बाजे लगले आओर कोनो भी कार्यक्रम शुरू होइ छै तऽ दीप प्रज्वलित कऽ कऽ शुरू कएल जाइ छै कार्यक्रमके तऽ वएह भऽ रहल छै दीप प्रज्वलित देख लिऔ आओर मनोरङ्गके जे बहुत श्रेष्ठ आदमीसब छथिन से एहिमे दीप प्रज्वलित कऽ रहल छथिन शुभारम्भ भऽ रहल छै एतऽ प्रोग्रामके आओर प्रोग्राम शुभारम्भ होइसँ पहिले जे अपन सबके लोकनृत्य छै झिझिया

आओर एतऽ ई झिझिया नृत्यके जे प्रिपरेशन करेने रहथिन बैक स्टेज हुनका सबके बजायल गेलनि हँ आओर हुनका सम्मानित कयल जेतनि आओर दुनू बच्चाके चॉकलेट देल गेलनि अहाँ सबके प्यार आओर स्नेहके बदौलत सीटो भेट गेल हमरा सबके देख लियौ हैया आब बैस कऽ एंजॉय करबै प्रोग्राम नाटक प्रारंभ भऽ रहल अछि जनक नंदिनी

पूरा नाटक एक्चुअली एक सवा घंटा के रहे तो ओते तो नहीं देखा पेलहुँ लेकिन जे जे क्लिप हम लेलहुँ हँ से अहाँ सब तक जरूर पहुँचायब और देखायब देखियो आब सीता माता के विदाई हेतनि विवाह के बाद

आब ई नाटक अपन अंतिम चरण में पहुँच गेल अछि और ई लास्ट सीन छै नाटक के आशा करै छी अहाँ सबके नीक लागल है हमरा तऽ बहुत नीक लागल गुजबम्स आबि गेल लिटरली हमरा आँखि में नोर आबि गेल रहै लास्ट में देखियौ आब आगू जते लोक रहथिन सब ठार भऽ कऽ ताली बजा रहल छथिन कोनो कलाकारके लेल ई कते पैघ बात छै देख लियौ सबके बहुत ज्यादा नीक लगलै नाटक पूरा ऑडिटोरियम तालीसँ गूँजि उठलै ई हिनकर पूरा टीम आओर पूरा टीमके मेहनतसँ ई नाटक एते सफल भेलै एते नीक भेलै बहुत नीक बहुत नीक लागल हमरा सबके ई जे प्रोग्राम छलै से भेलै समाप्त आओर हमहूँसभ निकललहुँ हँ बाहर मैथिली प्रोग्राममे बैसे तकके जगह नहि छलै इवन ठाढ़ होइके जगह नहि रहै बहुत पैघ बात छै दिल्लीमे एहि टाइपके प्रोग्राम भेलै आओर बहुत नीक जे एहिमे एक्ट केलखिन मतलब शब्द नहि यऽ हमरा लग किछु कहैके एते नीक एक्टिंग एते नीक हर चीज हर चीज हुनकर पूरा टीम टीम के वीडियो अहाँ देखने हेबै सबके बहुत मजा आयल की गदगद भऽ गेलै मोन एकदम बान्हि कऽ राखि देलकै मतलब लास्ट में भऽ गेलै कि काना लगलखिन सब बहुत नीक गुजबम्स तऽ ऑलरेडी आबिते रहै पाँच बेर दस बेर बीस बेर हमरा होइए गुजबम्स एलै सबके आओर लास्टली सब काना लगलखिन बहुत नीक रहै प्रोग्राम आओर देखाबै छी आब आगू की केना हेतै आब एतऽ भेट घाँट लोक सबसँ फोटोग्राफीके सिलसिला जारी छै बहुत नीक लागैए जखन अहाँ सब एते प्रेम दै छियै अहिना प्यार दुलार दैत रहियौ हम अहिना एन्टरटेन करैत रहब ई जे भाइजी छथिन हिनकर नाम छनि निश्चल अभिषेक आओर एखन मैथिलीमे जे रिसेन्टमे एगो मूवी आयल छलै जैक्सन हॉल्ट ओकर ई मेन हीरो छथिन आओर हिनकासँ भेट घाँट भेल बहुत नीक लागल भाइजी बहुत मोटिवेट केलथि बहुत चीज बतेलथि कहलथि की कऽ सकै छी की नहि तऽ हम निश्चल भाईजी अभिनव भाईजी ज्ञानी बाबा अभिषेक नंदन सबगोटा गपशप कऽ रहल छी हँसी मजाक कऽ रहल छी अपनामे बहुत नीक लागल आब ओतयसँ हमसभ निकलि कऽ आबि गेलहुँ दिल्लीके लाइफ लाइन मेट्रो अपन अपन घर जायके लेल सभ गोटा आब जा रहल छथि अपन अपन घर चलू चलू चलू भऽ गेलै सभ चीज समाप्त जस्ट पहुँचलहुँ हँ घर नाटकके बात करी तऽ तखनो कहने रहौँ एखनो कहब माइंड ब्लोइंग जाहिमे एक्ट केलखिन हुनकर तऽ कोनो जवाबे नहि छै कोनो तोड़े नहि छै कि एक्टिंग रहै आओर मैथिली नाटकमे एतेक भीड़ मतलब मजा आबि गेल मजा आबि गेल बैसै तकके ठाढ़ होइ तकके जगह नहि रहै प्रॉपरली बहुत नीक लागल अहिना ओसभ आगू काज करैत रहथि अहिना लोकके एन्टरटेन करैत रहथि नाटकके माध्यमसँ हमहूँ एना प्रयास करब कि अपन वीडियो अपन ब्लॉगके माध्यमसँ अहाँसभके एन्टरटेन करैत रही बहुत बहुत धन्यवाद ई वीडियोके देखयके लेल जय मिथिला जय मैथिली